Ronaldo lal chhawn sang a. A vawt khawp mai.

Khi bus chung te pawh var ngei ngei mai bus spot la an theih loh anih hi.

motor te hi vaw rin a khuh lek luk mai nih tlan chhuak in a pawm lo.

Quintal za kan nei tluk tluk ang vel khan maw a nawm dan. A i hmehna lai tak kha min hrilh rawh ka lo laksak veng che. Saw field vel te pawh. Umm nangmah ka lo laksak veng che Sawi Saw mawi Lucky nai. Ngaw rawh ka hmu lo che. Aw a chhang ah se chiang lo ve mak ve a ka hmu thiam lo.

Khawi keimah lawmah siam tu tur ka ni sia kha lo la rawh. A choice. Eng rawh kha. A choice lo eng rawh. A hmasa ber ni sia. Khawi lawmah ka siam tu a ni. I record char char mai a. Aw ka rawn record char char. Lo record rawh le. Kha chu duh tawh a ni la. Tunah vur. Record thung ni tun khan. Aw. I record char char. Ni ang mang chiah si lo. Chutiangah chuanin intlansiana lawm man ropui tak chu kan theih ang tawkin. Kan han hlan anga a chak ber pakhatna Nuam Nuam Varte Varte ah Woo! Muslim ho biak in Sawhnai saw a ra pho khua saw vur in a hriat pawh a hriat thiam theih lo a khuh nasa lek lo u.

mawi zet duh a nia hei kan in hei hi ka computer ve chu a nih hi hei an chiang a tiang hi khawl chhunna vel a ni a. Hei a mouse hei a hmai vel a ni a, hei a desktop ah tiang te hi awm akan khawihsawn ang e, zai vel an ang em. Zai awmna kha khaw nge kha awh. hetah hetah a ni leh la tah hian a ni Christmas hmai tawh bawk a Christmas lah en lawk ang aw.

chuan hei hei ka mutna vel a ni a tho hlim ka la ni avangin a la hnawk rup a nih hi chuan hei puipuia khum nia ka in la kual zel ange hei hi a hei hi au nupui te nu pakhum a ni a chuan a la mula kal daih muka ti. hei hi naute mutna umm naute ṭap lai en ang naute ṭap lai en ang u naute ṭap e a a a naute ṭap e khai thla kan la nia hei a nu buaite fa naupang ber mahni lawka piang a nih hi ka hnih mi vel a a hmel ṭha nia a nui vur vur reng mai nia umm. Ahh khai tlak an la e. Chuan hei hi kan computer pakhat a ni a games khelh nana kan hman bik thin deuh a ni a hei a keyboard te i changkang a nia hei. Hleh sawn theih vek a, hei sil fai theih a ni. Keyboard changkang tak a ni. Tam tam a tho hlim thutthlengah a mu a nih hi. Bokerto, ngatin i sikul lo a? A zat a, a duh lo va. A, a duh loh vangin sikul a kal lo va. Israel ramah chuan a inhrem ve a ngai si lo va. Tawh chuan hei tukverh TV, TV te i lian thei pap pap a nia. Hei lehkhabu chhuar. Chuan hei phone awmna vel leh thil lut thil pawimawh eng eng emaw dahna ho hei khawnvar dahna pasarih. Chuan hei Chachhing tihlumna leh tui filter leh helai mi thingpui lumna a ni a. Chuan hei hi kan thei ei vel. Hei thleng silna chu ei dawh kan bete a vawn sul khan hei rawngbawlna chuan pawn lam kan en ang. Khupu pawn a nih khupawn. Saw lam saw Hebron khua nia saw lamah sawn Makpela puk kan tih te pawh kha saw lamah sawn a awm a ni. Hei ram fang zaviain hi an inchhung vel kan la kual ang e aw, phal chek ang chu maw hei an tui lumna a nia chuan hei hi an an chaw chhing her lumna ni tura an ngai a la chhan chu maw chuan hei an no vel an zu inna vel haha zawn inna vel a nia chuan hei an thuk a nia hei an thuk te hi changkang a nia hei thuk li stove li a awm a chuan a hnuai khaw chhang vel siam nan ni nghal a thil ur ro na saretna te ni nghal bawk a ni chuan hei hi-- An thleng silna hmunpui nia hei tilum herhchawhna leh a vawt herhchawhna te a awm a, khawkhaw vawiinah vawiinah an ar hneh tur ni awm tak a ni. Off top arsa tui ber chi tihna ania hei maite a chhum dawn aniang. Chuan hei an sitting room a ni a, hei an TV Tom and Jerry a mi nge Popeye a mi hei a chhuak a, Popeye the Spiderman, chuan hei an library hei a rawh aw, hei Mizo tawng lehkhabu, Wine Call a booking tih te. Hei, A Passionate Affair, The Adventure of Din Din te hei tam maia hei Israel ramah chuan kan lehkhabu chhiar ber a nia, an in an lo ngah hlauh a a tihzia tak tak a ni. Chuan hei an chhuar pakhat leh a nia thil. Mawi an dahna ho vel thil dah mawina chhuar a nih ber ang chu hei saw globe te awm a, aa saw kei pawh ka lang a nih saw khi thleng te an rem mawi mai mai a hman pawn hmang chuang lo ni. Hei an thutthleng i ka computer bag leh Ka camera bag vel te kan dai tam tam an chawk let a ei mek a ni. Chuan hei fridge lian tha tak an nei a, chuan a chhung en chin ang enge awm a chhungah awh he soap pui lutuk chawhmeh vel te awm nihsa a hnuai lam hi. Ehh hei pawh duai bik lo hle mai hei artui te awm nih hi. Chuan hei an computer room a ni a, hei an computer a nia chuan hei ehh an printer leh scanner vel inkawp a ni.

saw saw kiret arba bus stand pathumna a nia saw bus chang te pawh an awm ni awm tak a ni chuan a bula hei bawm hring deuh hi bawlhhlawh bawm a nia.

Chuan saw lam saw Jerusalem panna kawng a ni a, chuan chuan he lampang hi. Apron khaw panna kawng a ni. Chuan apron khaw chu saw a rawh aw ka hmu lo tlat. Aw saw. Saw lai saw Hebron khua chu a nih sa. Ah Abrahama te tun hman awm thinna a ni. Chuan Hebron khua bik la kual zet ang aw. Hei pawh Hebron khua zet a ni a. Sawtah a piah dam deuh zel saw a ni. Hei bank a nia bank hnung lam saw ka rawn khua a zar kawt vel te pawh ang ve a nia pui ve khawp mai umm red ar bawk khaw lai kan kal e saw tam tam a sikul tlan bo ni sikul tlan bo thingkung kung. Hei he lama he lama Sota sota anu ma mi te in bula Kan kal don hei Lung te an rem thiam ania Fia an rem thiam na chan chu Cement an ren lo vang ani mai Mizoram pawh a na thei ve vek a lung ti tauh vel ah pawh a na thei vek a mahse Mizoram kha chuan Cement kan ren thin avangin hetiang an mawi hian chhuah kha mizoramah chuan a tul ber lo pawh a ni maithei a saw saw awma mite in building nia chhawng khatnah sawn an awm ve a ni hei hi sangte sangte sial hawka te in kawng a ni a hei hi an inal a ni lova.

Khusang te ka no hmel tha a nia. Mizoramah an thla khat a cheng hman a, Mizoram chanchin chu sawi tur a hre tlem ve ngawt ang. A kiret ar bak khawpui la leh mang auh. Sawi lam saw Hebron aw a hmun hla chin saw Hebron a nia, hnai lam hi Kiret Arba a kual char char ang. Aa kan la dawn nia khi lam khi police station helai khi police station tara aw helai bawr hi kiret arbap ba police hmun pui ve anih hi. chuan saw khawnge kan in mah a lang thei lo umm Tunah kan in kan lo en ang hemi. Aw ka. Hi kan in a ni. Mase saw saw a awm mi? Eng. Saw ta nur aw ka tih eng e khah. Hei hi. Gan maw? Hei hi. Oi oi. Fan kha a vir thei kha. Khi mali ta a ni lo. Gan chunga a lo kem a ni eng a ni lo. Ni a ni lo tawh a. Kan in bul. Kan in bul a nih saw kan in emaw kan tia a lo ni lo. Saw saw saw hep run a lang kan bazar na kha. Saw saw thingkung nal lutuk saw saw chunglen saw thingkung saw. Chuta kut thing par vul mawi tak mai tam ta man a ti. A mawi a ti. A hei hetah chuan a par pawl daih. Heta lan dan chuan khaw a inang meh lo tawh a. Khu khu. A par sen a nia hei heta a lan dan hi eng nge maw chhan ni pawh ka hre lo le. Umm sang a nia inchung sang atanga lak a nia dah pawh ka dak hre ngam lo. Mi hmuma. An awm lo. A awm lo. Khawi. Saw chuan a bo. A bo tawh maw? Khi hi takhi TV antenna. Kharsina vel lang phak se tha tur nia. Kan thawhpui ten chuan ei lai ni e. Yakov a ni a. Electrician a ni. Hei hi kan cook a nih hi. A dul daih lian leh an chin ang. Chuan hei sangte sial ho ka.

Kan hnathawhna hmuna intihtlimna an rawn nei dawn nih hi. A nei tur siamtei changkang a ni. Hei hian thlen simna hmun sil tur te hi tam a ni. Bel vel te te hian a in khup a, nitin a kan nawh thin a ni. Hun kan ziah thinna a ni a hei. Changni pariat November tihna a ni a, enchin ang. Nimin chuan Dariat atangin dar sarih thleng kan hmu ta ni e. Hei kan hnathawhna hmun nia, hei hei ka alu chan tur a ni e, a la tam tuah tawh a ni. Chuan hei kan thirbel. a electric hmang tir vel a ni a hei kan sa siam kan arsa siam vel hei la chan tur te hei hei hi ar bawp a ni e ar bawp te tena bawp hlang te hi kan siam reng mai a ni duh duh tena hlang zel in ei tur a awm a ni. Helai TV ni awm tak hi kan thil tihlumna khawl oven a ni a, hei pakhat pawh a awm bawk a, hei kan gas chhuk khuhu bawlhhlawh bawm bawlhhlawh bawm a ni a, chuan hei thil her dipna khawl. Robot a ang a nia. A phar dum mai a, robot a ang a nia, ṭek ṭek a na. Hei kan alu herna khawl a nih hi.